کتنی ڈیاڑ خدا دی اے سئیں نہ کوئی نکلئے ڈینہہ نہ کو نکلئے چٹکا بس بیٹھے ہیں کندھاں نال لگ کے کہیں ویلے بالی بیٹھے ہیں بھا تے کہیں ویلے کیتی بیٹھے ہیں جناب اعلی بھنی بیٹھے ہیں کہیں ویلے دانے تے کہیں ویلے تل تے کہیں ویلے کے شئے تے کہیں ویلے کے شئے۔ بس ایویں لگدا ہے کہ جیویں ڈینہہ تھیا ہی کوناں ہووے سئیں۔ سورج میاں کوں ڈٹھے ہویاں بہوں ڈھیاڑے تھی گئن کہ اللہ پاک دی ہک خاص قسم دی نعمت ہے سورج جیہڑا کہ ساڈے کولوں کافی ڈینہاں توں غائب ہے تے اساں یعنی دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ ایہ سردی جلدی توں جلدی ختم تھی ونجے تے میں دوستاں کولو التماس کریساں کہ او یعنی پروگرام وچ لنگ آون تے پروگرام کو ڈیکھن پروگرام شروع تھی چکے سی تاں بسم اللہ کرینے ایسی پروگرام دی کرینے ابتدا استاد الشعراء دے کلام دے نال کہ چودھار میڈے ظلم دی بھا ہے وی کیا ہے چودھار میڈے ظلم دی بھا ہے وی کیا ہے ارمان دے لاشیں دی سوا ہے وی کیا ہے تے کیا دیکھدا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی مخلوق دے رووݨ دا آلہ اے ٻیا کیا ہے۔ پروگرام دی سٹارٹ دے وچ ای ساݙے دوست انتہائی محترم بھائی جان شیخ ندیم صاحب لنگ ڳئن پروگرام وچ۔ شیخ صاحب اڄ موسم کیجھا ہئی تے کیشا پکائی وے تے کیشے کھاتی وے تے سارا ݙینہہ دیاں چیزاں ڳݨاویں۔ کہ سویرے ناشتے اچ کیا کھادے ہی، ڈوپاریں کیا کھادے ہی تے ولا ہن راتیں کیا کھادے ہی۔ اج تاں ساکوں ست ہی نی کیتا شیخ ندیم نے حالاں کہ پالے دی ڈیہاڑ ہئی تاں دل تاں ساڈا وی آہدا بیٹھا ہا کہ چلو اساں وی شیخاں دے رل کے رلے کجھ کھاؤں ہا۔ چوہدار میڈے ظلم دی بھا ہے وی اے کیا ہے ارمان دے لاشیں دی سوا ہے وی اے کیا ہے کیا ڈیکھدا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی مخلوق دے روون دا الا ہے وی اے کیا ہے تے عباس دامن کلا طاؤس ملک عامر حسین بھٹہ صاحب نصر اللہ سامٹیا صاحب لانگھین پروگرام وچ پروگرام کو لے نے چار چن تے پروگرام اگتے اپنا ودھارا پیا کریندا ہے کہ تیں سمجھے ساڈے گھر کوئی تارا پیا لاندا ہے تیں سمجھے ساڈے گھر کوئی تارا پیا لاندا ہے ہنجھوں دے چراغیں دا او شاہ ہے بیا کیا ہے تے اگو ادے کیوں ڈر گئے میڈی ہنج دے دبکار کو سن کے کیوں ڈر گئے میڈی ہنج دے دبکار کو سن کے ساون جو ہے دریا کو بھی ڈھا ہے بیا کیا ہے انصر خان مٹ متی تھل، بستی ٹانکرہ، ملتان محمد انصر خان، ضیاء خان بلوچ اپنا چوک اعظم توں، ڈاکٹر باغی علی سواگ صاحب لنگھ گئن پروگرام وچ، غلام مصطفی صاحب پروگرام وچ لنگھ گئن، ساکوں یوٹیوب دوتے میسج کیتی پئن سئیں خضر سلطان صاحب آدھے پئن سئیں کمال ہے سئیں اے سارا پروگرام فیس بک یوٹیوب تے ڈوہاں دوتے لائیو نشر تھیندا ہے نواب خان، غمکین اسلام علیکم ادا سائیں ویلکم موسٹ ویلکم سائیں بسم اللہ جیو پہ سائیں انشاءاللہ کچھ نہ تھی وے علی علی حسن کھرل یوٹیوب دو تے ساکوں ہائے دا میسج کیتی پہ سائیں وعلیکم السلام برا جی جیو پہ رفیقان آدھا پئے وسدے تے ہسدے رہو تے علی حسن آدھا پئے سائیں یاسر سندھو صاحب توک سلام کریندے پین سائیں وعلیکم السلام یاسر بھائی وسو پہ شالا جیو پہ شالا تے شالا کچھ نہ تھی وے تے شالا تتی واہ نہ لگے ہن تاں میں اج کل تاں آدھا بیٹھا بھی تتی واہ لگے کیونکہ چلو متاں کوئی تھوڑا بہونا ایو تھی ونجے اپنا

دوستو اج جیڑی میں گال مہاڑ کرنی ہے وہ ہے ایکس جنریشن تے نیو جنریشن اے ایکس جنریشن کیا بلا ہے تے نیو جنریشن کیا بلا ہے سی زاہد خان سیڑ صاحب ایکس جنریشن تے نیو جنریشن دی گال بیٹھا کرنا ایکس جنریشن کہہ کو آدن تے نیو جنریشن کہہ کو آدن سی ایکس جنریشن جیڑی ہے سی محمد ندیم بھائی زاہد خان سیڑ صاحب او اے سئیں سن انیس سو اسی توں گھن کے ݙو ہزار تئیں یعنی اسی ماڈل جیڑھے بندے ودھن او ہن ایکس جنریشن تے جیڑھے ہن سئیں ݙو ہزار توں اتے پیدا تھئن سئیں او ہے سئیں نیو جنریشن ہݨ جیڑھی نیو جنریشن اے او آہدی اے کہ ایکس جنریشن آلے جیڑھے لوگ ہن اے پراݨے دماغ دے لوگ ہن انہاں کوں سمجھ سر ہے کہیں شے دی کونا ہݨ ݙیکھو کہ جیڑھا ایکس جنریشن اے سب توں زیادہ تبدیلیاں ایں معاشرے دے وچ تھیندیاں ہوئیاں۔ ایکس جنریشن نے ڈٹھی ہن وارث ساغر صاحب، فخر عالم فخر صاحب یعنی سب توں زیادہ جیڑھیاں تبدیلیاں اگر کہیں نے ڈٹھی ہن ملوک احمد ساکوں یوٹیوب تے میسج کیتی پئے بھرا وعلیکم سلام سائیں جیوو پائے وسو پائے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوے۔ ہنڑ سب توں زیادہ جیہڑیاں تبدیلیاں ڈٹھیاں ہن سئیں او ڈٹھیاں سئیں ایکس جنریشن نے ایکس جنریشن دے وچ تساں اے ڈے گنو کہ انہاں جیہڑی پہلی پہلی ٹیکنالوجی ڈٹھی ہے او ہائی وی سی آر دی شکل دے وچ تے ریڈیو ہئی یا وی سی آر ہئی تے وی سی آر تو بعد وت او ایستا ایستا ایل سی ڈی والے پاسے آئن یعنی ولا اندر وچ ہئی یعنی سی ڈی والی ایک آ گئی ہئی کہ میں توا جیا ہوندا ہا اندر وچ گانے یا فلم بھری ہوئی ہوندی ہئی تا اندر اتے ولا او فلم دے دین اے بہت بڑی تبدیلی ڈٹھی کئے ایکس جنریشن نے اوندے کنے بعد ٹیپ آ گئی ٹیپ دے وچ پوندی آئی ریل ریل دے اتے چلدی آئی ایک پٹی جئی سردار سیف خان پروگرام دیکھنے والا کوں سلام سردار سیف خان سعودی عربیہ توں سارے بھراواں کو کریندا پے ڈھیر سارے سلام محمد حسنین چھینا سو سویٹ سائیں تساں مٹھے ایوے شیخ وقاص صاحب ساکن بھیجے سونا جیڑا دل تے شالا وسو پئے جیو پئے شالا جیڑے ویلے ٹیپ آئی نا سہی اوں ہئی اوں ویلے سانیو دی ٹیپ آندی ہوندی آئی یا سونی دی ٹیپ آندی ہوندی آئی کوئی کمال دی ٹیپ ہوندی آئی ڈبل سپیکر ہوندے ہیں سہی کیا مزیدار قسم دی او ٹیپ آئی ملک فیاض عزیز جگ صاحب پروگرام وچ لنگ ہے اساں ایکوں دل دیاں تاہ گہرائیاں نال خوش آمدید آدھے ہیں تے جیوو پئے وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوئے تے تتی واہ نہ لگئے بوئڑ جیڈے تھیوو بھراؤ دوستو میں تھوڑا جیا کھا گھناں گڑ کیونکہ گلا میرا بیٹھے باندھا میں چاہندہ ہاں کہ بھی ایویں میری ٹیوننگ شوننگ بھی نال تھیندی رہ ونجے تے گال مہاڑ بھی چلدی رہ ونجے ٹیپ دا زمانہ آ گیا ٹیپ دا زمانہ انہاں ڈٹھا عبدالحق نیازی جگ تے جیویں شالا جوانیاں مانے سئیں اے گالھ جواناں کوں آکھی کرو سئیں سردار صاحب اساں ہن جوان نئیں رہے اساں ہیں ایکس جنریشن دے لوگ تے اج میں گالھ ایکس جنریشن دی بیٹھ کرینا اے او جنریشن ہے جیں سب توں زیادہ ذوالقرنین سکندر برا میڈا پالا بوں ڈھیرے

او ڈٹھی اے ایکس جنریشن نے جے انہاں وی سی آر ڈٹھا اے وی سی آر توں بعد انہاں نے او ڈسک آلی یعنی جیڑھی آئی آئی او ڈٹھی نے ملازم حسین کھرل کھرل بادشاہ سادہ انتہائی میٹھا نفیس بھرا اے انہاں دا چینل دا ناں اے کھرل بادشاہ بہوں زبردست چینل اے ایکوں وی ڈٹھا کرو ارباب اسلم محمد شکیل عباس میاں سعید ساندہ محمد حسنین چھینا ٹھنڈی ہوا ہے سئیں

کار دے وچ اے گانے بھرا ہوندے ہن تے ولا اے سنڑدے ہن۔ ایویں آہستہ آہستہ انصر خان صاحب شوکت رینجر تونسہ شریف توں پروگرام اچ لنگ گئن۔ اساں اوکوں وی دل دیاں تاگر ایاں نال خوش آمدید آدھے ہیں۔ اچھا ڈوجھی تبدیلی، تریجھی تبدیلی، چوتھی تبدیلی حتی کہ انہاں او سونی آلے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ڈٹھے تے جیندے اتے چھت دے اتے لگا ہویا ہوندا انٹینا۔

انہاں اینٹینے آلا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ڈٹھے اوندے اتے بہہ کرانگی انہاں نے پروگرام ڈٹھن ڈرامے ڈٹھن سرگم والا ڈرامہ لگدا ہوندا ہا روشنی لگدا ہوندا ہا تے او کیا ہوندا ہی ہوندا نا کہ سائیں او کشمیر دے تے جڑا بنایا نے او بھی ڈرامہ بڑا زبردست ہی معین اختر صاحب دا شو لگدا ہوندا ہا ایکو انجوائے کریندے نیلام گھر لگدا ہوندا ہا طارق عزیز سائیں دا شوکت رینجر صاحب اے آہستہ آہستہ آہستہ تبدیلیاں ڈیدھی آئی اے ایکس جنریشن تے اگو آ گئی سئیں تبدیلیاں دے بعد بعد اے ہن تھی گئے اسیں اساں پرانے ماڈل ہن آ گئے سئیں محمد نبیل اختر صاحب آر جے لطیف خان سردار سیف خان افکار ان انگار وادی سائیں بسم اللہ اچھا اگو تھیں آ گئی سائیں نیو جنریشن سی زاہدہ ملک صاحب آج بیٹھی ہے کمال باتاں سائیں کمال گالیں بھین ساڈی تواڈے مہربانی ہے تساں این ویلے رات دے بندہ نا چیز دے پروگرام کو دے دے وے تے تواڈی ذرا نوازی ہے تساں سارے پروگرام وچ لنگ ہندے وے سارا مان ودھیندے وے اگو آئی ہے نویں جنریشن سی انہاں نے سب تو پہلے پرانے بزرگاں دے لباس کو ڈینائی کیتا ہے انہاں آکے سین اے کوئی لباس ہے جیڑا اے پاتی ہو دن اچھا اس تو بعد انہاں پگڑیاں لہا سٹین یقین کر گنو کہ انہاں آن دے آن دے ستھن دی جھاتے ایکو گینا جینز آلی پینٹ میں خود پینٹ پہنا

اوندے وچ ماما اختر کرل، اوندے وچ جناب ملک ظفر واڈو، ملک نور حسین واڈو، ایویں آلے کار میرے جیڑھے رات دے سنگتی ہن نا او سارے پین پالا منائی او ہن آندے کونی ہن اج کل آ میں بالکل راتی ویلا تے نو وجے تو بعد میں سمنا رات کو روٹین نال لیٹ ابا

تے او سویرے پکاوین ہا تے بھانویں ڈوجھے ڈھاڑے ون کھاوین ہا او اونویں دا اونویں ہوندا ہا کھاوین ہا۔ ہن انہاں خوراک دے وچ وی بہوں وڈی تبدیلی گھن کے آئین اے لگے گئے ہن پیزے تے اے لگے گئے ہن برگر تے اے لگے گئے ہن فاسٹ فوڈ تے اے لگے گئے ہن پراٹھے تے۔ اے لگے گئن ڈالڈے گھیو تے ساڈے جیڑے وڈکے ہین بزور ہین اتھر نذیر صاحب پروگرام اچ لنگ ہین سئیں ملک عظیم صاحب پروگرام کوں پسند کیتی پین سئیں زاہدہ ملک وت سانجھ کیتی پئی اے میڈی شاکر چاہت ڈیکھ ڈیکھ تاں سئی اجاں بیٹھی ہم میکوں مونجھ آ گئی واہ واہ تے واہ واہ تے سارے دوستاں کوں زاہدہ بھینڑ ساڈی سلام ڈیندی پئی اے تے ملک زاہد چھینا آہدا پئے بہوں جیو دیر تک جیوو ہکو کم کیتا کرو ساڈے ایں پروگرام کوں اپنڑے وال تے شیئر کر ڈیتا کرو بس ہکا درخواست ہوندی اے سائیں جتنا تھی سگے ایکوں لائک کیتا کرو ایندے تے کمنٹس کیتے کرو اے ساڈی حوصلہ افزائی ہوندی اے سائیں اچھا اے دور وی ساڈے ورکاں نے ڈٹھے

اے آؤٹنگ کرݨ ویندے ہن شاعر ہݨ اوہا جنریشن اے واپس ول آئی اے کتھاں زاہدہ بھیݨ ساری آہدی اے کہ روزانہ ہک لیموں اور ایک چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پئیں انشاءاللہ آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا میݙی بھیݨ میں ضرور کوشش کریساں انصر خان عباس خان بھائی جان نیٹورک کا بڑا مسئلہ اے بالکل صحیح فرمیندے پئے وے سئیں اچھا دوست سارے جڑے ہین او چھوڑ کے لگے گئے ہین ساری ثقافت کوں پچھو تے او وڑ گئے ہین شہر جیڑے ویلے اساں ہن آئے ہیں نا تس لوگ شہر والے ساکو آدن یار ساکو وطن تے گن ونجو کتاں گن ونجو ساکو دیہات وچ گن ونجو یار ساکو تھوڑا پھرا ٹرا گناؤ بھئی اساڈے بزرگ تے سارے کو ہٹکیندے ہیں او آدن تساں شہر نہ ونجو تے اساں ویندے اسے شہر بھئی شہر دے وچ بڑیاں رونقاں ہن تے تساں آہدے ہو دیہات دیاں بڑیاں چساں ہن۔ خدا دی قسم ہے جیڑھے ویلے او اتھاں آندن تے پر فضا صاف ستھرے ماحول کوں کریندن انجوائے ایڈا خوش تھیندن نا او اتھاں آ کے یعنی اتنی انجوائمنٹ ہے انہاں واسطے۔ کہ کیا بات ہے سائیں غلام فرید صاحب آدھے پین السلام علیکم سائیں وعلیکم السلام جیو بوہٹ جیڈے تھیو اچھا ساڈے جیڑی پرانیاں ریتاں روایتاں ہیں نا ایکس جنریشن دیاں انہاں نے یکدم آ کے انہاں کو ختم کرن دی کوشش کیتی ہے حسین علی صاحب پروگرام وچ لنگ گئے سائیں آدھا بے نائس بھائی جان یعنی جیڑی ساری ریتاں ہیں نا پرانیاں رسماں ہین انہاں کوں نیو جنریشن نے آکے ختم کیتے ختم کرن دے بعد اے یعنی اگے کوئی شادی خوشی تھی ویا نہ سی سردار سیف خان تا اون دے وچ باقاعدہ سیرے ہوندے ہیں آگا ہوندا ہا میل ہوندا ہا گانا کھارا ہوندا ہا اون دے کنے بعد مہندی لگ دی آئی مینڈی کھل دی آئی یعنی ڈھیر ساریاں ساریاں رسمان جڑی کس تالی شادی فیڈریشن نے آ کے آکھیا کہ نئیں جی بس دو ہول تاں نہ وگاؤ سئیں دو ہول تاں کوئی چنگی شے نئیں بس ایکوں پرے کرو سئیں خالد مغل صاحب آدھا پئے اسلام علیکم جناب بھائی جان خالد مغل سعودی عرب توں بسم اللہ سردار سیف خان سعودی عرب توں حسین علی خان صاحب آدھا پئے خوبصورت گالھ اے

توں اردو وچ لکھ کے بھیج یا انگریزی وچ لکھ کے بھیج اساں تیکوں ولدا ضرور ڈیسوں محمد ثقلین سلام پیش کریندا بیٹھے محمد سجاد پروگرام وچ لنگ ہے فسو پائے جیو پائے شالا حالے میں ثقافت دا رنگ پیش کرنا ہے حالے میں جھمر دے پڑ لاونے حالے میں بجھارتاں گھتنی ہیں حالے میں شاعری دا پڑ بننا ہے

وت کہیں ویلے وت وت ایندے تے گالھ کریسوں۔ اپنی سرائیکی زبان اور ثقافت کو اپنانے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، رؤف خان دولتانہ آدھے سئیں اپنی ثقافت کوں اجاگر کرݨ سانگے سارے وسبے دا حق بݨدے کہ اپنے حصے دا ݙیوا ٻالن۔ میں وی اکھینداں کہ میں ݙیوا ٻالی ٻیٹھاں۔ تساں میݙے نال تھیوو۔ ہک چراغ توں ٻیا چراغ، ٻیا چراغ، ٻیا چراغ ایویں اڳتے کم ودھدا ویسی۔ لیکن پتہ نی لوک اپݨی ماء ٻولی دی، اپݨی ثقافت دی ترویج واسطے کم کیوں نی کریندے۔ اچھا اے بیسیکلی پرانے زمانہ دی گال ہے جیڑے ویلے کاغذ دا زمانہ کونا ہا نکاح تھیندے ہن شرعی شرعی نکاح تھیون دے بعد بندے ویندے ہن مکر کہ مکر ویندے ہن بھئی کیوں بھئی کہ اساں تے شادی کیتی کوئی نہیں اوں ویلے تے جیڑھے بزرگ آئے نا لوگ بڈھے بڈھے بندے آن انہاں کیتی میٹنگ انہاں کہ یار اے تاں بڑا کم خراب ہے فلانا مکر گئے فلانے دی دھی نال شادی کیتی اسی ملک صفدر صاحب آدھا بیٹھے کمال سائیں میں سی دول دی گال بیٹھے کریں سی کہ دول ساری ثقافت اچ کیویں آئے انہاں کہ یار

اورلے کوں پتہ لگ ویسی پرلے کوں پتہ لگ ویسی سارے دشمن سجن سن گھنسن تے پتہ لگسی بیا ای دول کی ہیں او آکھسن سی فلانے دے پتر دی شادی ہے سی کیندے نال سی فلانے دی دھی نال تا او لوگ پورا وسیب گوا تھی ویسی کیونکہ اگر او بندہ کل کو مکرن لگسی تا پورا وسیب گواہی دیسی کہ ایندی شادی دا دول تا اسا سنا ہا اے سارے ثقافت دا وچ دھول ایویں شاد وچ وڑ گئے۔ اچھا دھول دے وت مختلف ہا گارنے کھارے تے اوندا وگن دا انداز اوں ویلے انداز بیا ہوندا ہا جیڑھے ویلے جنج ٹکر کھا گھندی ہئی وا تے دول دا رنگ بیا ہوندا ہا۔ اوں ویلے دول آلا دول مار کے ہک اعلان کریندا ہا کہ کوئی بکھا کوئی تسا کیا خوبصورت کار ہئی سی ایویں لاڑا مارے آسئیں تے چپ ہوئے ایویں آواز ڈیندے ہا تساں اے نیو جنریشن اے گالھ کیکاں نی سنڑی اے اس کلین ڈیرہ اسماعیل خان توں تحصیل پہاڑ پور عرفان خان وعلیکم السلام سہیل سولر صاحب واہ واہ زندہ باد تساں زندہ باد۔ واتو لاڑا مار کے آکھیا کوئی بکھا کوئی تسا کہیں روٹی کھاونی ہووے تاں او آ ونجے آکھو تاں میں ہن بجھارتاں گچھاں جا میرے خیال اے دوست میرے تھیندے پئے نے ہن بور ایہو جیڈی فیتی فتان کر گئی چالی گز کپڑا زیان کر گئی پہلی پہلی بجھارت اے سئیں ایہو جیڈی فیتی فتان کر گئی چالی گز کپڑا ویران کر گئی تے اگو آدھا بیٹھے سئیں ایہو جیڈی ذریعے خسکاس جیڈے کن ایہو جیڈی زرعی خسکاس جیڈے کن مہل مہل ماڑیاں سٹ گھتے حرام زادی رن ولا سن گنو سیں بجھارتاں پہلی بجھارت اے کہ ایہو جیڈی فیتی فتان کر گئی چالی گز کپڑا ویران کر گئی اے سیں سادی پہلی بجھارت سیں ولا سن گھنو ایہو جیڑھی فیتی فتان کر گئی چالی گز کپڑا زیان کر گئی تے ڈوجھی بجارت اے سئیں کہ ایہو جیڑھی زری ایہو جیڑھی زری خسخاس جیڑھے کن مھل ماڑیاں سٹ گھتیاں حرام زادی رن اے سئیں اج دی ساڈی ڈوجھی بجارت سئیں انہاں بجارتاں دے تے ذرا دماغ لڑے سو محمد رفیع ایک سہاگ ہمارا میسج کو

اپݨی ماء ٻولی کوں انجوائے کرن سئیں کیا سݨݨا پسند کریسو سئیں جو سوں اساں ہن ثقافت تو ہٹ کے اساں آ گئے ہیں سائیں میں پوئٹری والے پاس سی کیا عرض کروں کیا پندے ہیں بھلا پنسوں کیا اساں پندھ کرنے کیا عرض کروں کیا پندے ہیں بھلا پنسوں کیا اساں پندھ کرنے تیڈے رخ انور پروگرام دے وچ خوش آمدید آدھے ہیں جیو پشالا وسو پشالا تے انشاءاللہ کجھ نہ تھیوے۔ نورنگ حیات صاحب دی فرمائش آئی کھڑی ہے سئیں کہ عشرت لغاری سئیں انہاں دی کئی شے سنڑواؤ سئیں۔ عشرت لغاری صاحب انہاں دا تہاکوں کلام سنڑوا ݙیندے ہیں سئیں کہ تیکوں بخت جو ہے پرواہ کوئی نئیں مجبور جو ہیں ٻیا راہ کوئی نئیں۔ نورنگ حیات صاحب دی نظر کرینداں ٻیٹھاں آغا علی حسین آہدا ٻیٹھے سئیں کمال ہے سئیں۔ مجو تیڈے پیر گھٹیندا رہ گیا ہے ارمان تھیندا اے انسان ہسے اوں پیو دے پتر دی جھا کوئی نی تیکوں وقت جو ہے پرواہ کوئی نی مجبور جو ہیں بی اراہ کوئی نی سر چٹا ہے ست کالے ہس تیڈے گھر دے بھانڈے دھو دھو کے تیڈی بچت پروت تے ڈینہہ گزرس بھانویں کھل کھل کے بھانویں

ڈیندی ہس تھی اولے اولے گھلدی رہی اگو آدھے تیڈے بالاں تیڈے بال سمال پلنگیں تے خود بھوئیں دی بھوئیں تے سمدی رہی توڈے آپنے ہکو پتر ہاسی تیڈے وے ستے پتر کو چمدی اے اچھا اوں نمک حلال دا حق کھا گئیں کیا تیڈے کان گناہ کائنی تیکو بخت جو ہے پرواہ کوئنی مجبور جو ہیں بیا راہ کوئی نی محمد سفیان بلوچ صاحب پروگرام اچ لنگھ ائے اساں اونکوں دل دیاں عطا گہرائیاں نال خوش آمدید آدھیں۔ ہک ڈیرے نال تعلق ہئ۔ اچھا سئیں ڈیرہ اسماعیل کوں مولوی ودے ہوندے ہن اللہ دے گھر اللہ تاں نی نظرا ات۔

اپنا بچا کرو کوئی گرم کپڑے پاؤ تے کوئی بالن دیا منڈیاں سٹو چولہے چ تے سبڑی دی وڑ کے سمو پالا چھڑے دا کہیں کو نہیں پالا اگلے زمے تک کھڑا ہوئے جے تک پالا لاندا نہیں اے تک میں تو دوستہ کو مشور دے ساں کہ بھاسے کو پاک پیوو چاہ پیوو قہوہ پیوو پانی دا استعمال زیادہ کرو تاں اے پالے دیاں احتیاطی تدابیراں میں تساں دوستاں کو ڈسی بیٹھاں موٹے کپڑے پاؤ لوکار کرو اج میں وی پہل دفعہ لوکار پا تے تھانل پروگرام وچ بیٹھاں اچھا میں جمشید ناصر صاحب دا کلام بیٹا سنائندا ہاں کہ پروں پروں اشارے کروں کوڑ سکھا گئے مارے کروں ساری وار اے وارے کروں پڑھ لکھ کے ہن گارے کروں ہائے ہائے ہائے ہائے پڑھ لکھ کے ہن گارے کروں محمد ثقلین آدھا سئیں بہوں مہربانی اے تہاڈی سئیں سئیں مہربانی کوئی نی سئیں جمشید ناصر میڈا پسندیدہ شاعر اے سئیں میکوں دلوں بجانوں بھاندے سئیں۔ اچھا جمشید سائیں انہوں نے آکھا سی کہ بئی گال کیتی سی کہ مشک گھولی ونجے زلف کھولی ونجے زلف کھولی ونجے مشک گھولی ونجے تے دید اتنی بھوا دید ایجھی بھوا ساکوں رولی ونجے تے اگو آدھے سئیں اج تاں پنڑیں دی وی جیب پھولی ونجے تے انتے انتے ونجے جن تے دولی ونجے انتے اکئی نہ ونج جن تے مولی ونجے اے سئیں میڈا پسندیدہ شعر ہے سئیں جمشید ناصر سئیں سئیں ایویں آلی کا تساں اگر فرمائشاں کرو بیٹھے تے یقین کرو پروگرام کوں چس آ ویسی سئیں بھائی خیر ہووی بہوں مہر بانی جناب دیاں محبتاں مرشد قمر شاہ دا بیٹا ہے واہ واہ تے واہ واہ تے واہ واہ بجاک دا مرشد قمر شاہ گتی بڑھنا ڈو ایو جیڈی فتنی فتان کر گئی چالی چالی گز کپڑا زیان کر گئی ہک بجارا تے سئیں اے ایو جیڈی زری خشکاس جیڈے کن مال ماڑیاں سٹ گئی حرام زادی رن اے ہسی ساڈی اج دی ڈوجھی بجارت۔ ولا سنڑو کہ ایہو جیڈی فیتی فتان کر گئی، چالی گز کپڑا زیان کر گئی، ڈوجھی اے سئیں ایہو جیڈی زری اے خسکاس جیڈے کن، محل ماڑیاں سٹ گئی حرام زادی رن۔ اے ہسی ساڈی اج دی ڈوجھی بجارت سئیں۔ اے بجارتاں ایویں نال نال بھنو بیٹھے تے گھتو بیٹھے۔ پروگرام کوں اپنڑی وال تے ضرور شیئر کر چھوڑو کرو سئیں۔ چینل دے اتے میݙے پیج دے اتے آباد سیواگ تال ثقافتی رنگ ایندے وچ میں ثقافت دا ہر رنگ پیش کرینداں ایندے وچ میں قصے گھتینداں ایندے وچ میں مٹھیاں مٹھیاں گالھیں کرینداں ایندے وچ میں ثقافت دے رنگ ورتینداں ایندے وچ محمد زاہد صابر صاحب آہدا پئے سئیں کمال ہے سئیں تساں پیٹھے ہو ݙے تھے سارا پروگرام تے او وی اتنی لیٹ نائٹ کیونکہ ایں ویلے تاں تقریبا لوگ سم ویندن سارے دیہاتاں دے وچ

انہاں آکھیا تساں اپنڑے پروگرام دے وچ اے دوستاں کولوں پچھیا اے۔ بجار تاں ایویں سمجھ تھی گئن ترائے۔ پہلی ایہو جیہڑی فیتی فتان کر گئی، چالی گز کپڑا زیان کر گئی، ڈوجھا ایہو جیہڑی زرعی خسخاس۔ دی رن تے تریجھی ہن بجھارت شامل تھی گئی اے دوست دی کہ پاکستان دا کیڑھا شہر اے جتھاں ایہو کریندن سئیں ہیں جیندے لکھن نال پندرہ نقطے لگدن سئیں ساڈے موبائل وی اج ڈکھ تے چس کینی ائی ساڈے واسطے حوصلے دی دعا کرو سئیں بابر کلاسر صاحب دا اج موبائل چوری تھی گئے سئیں۔ انتہائی مٹھا بھرا ہے سونا سنگتی ہے اچھا دسیندے بھی میں کو آپ ہیں کہ بے پنڈی اسلام آباد دے وچ موبائل کڈو تے میں بندے گدی نہ ویندے اے شودا سر سر اتھوں فتح پوروں پہنچے پنڈی بھرا اتھاں ایویں لتھئے تے کال کرݨ لڳئے اپݨی شاید جیڑھی کوئی اڄ کل بائیک آلا سسٹم ہے ودے تے بندے نے آ کراں گے موبائل چھکئے تے چھک کے لڳا گے خیبر پختونخوا زوہیب سیواگا دا پئے خیبر پختونخوا

پندرہ اے جواب تھی گیا سئیں ایہو جیڑھی فیتی فتان کر گئی تے چالی گز کپڑا زیان کر گئی ایہو جیڑھی زری تے خسخاس جیڑھے کن تے محل ماڑیاں سٹ گھتے حرام زادی رن اے سی ساڈی ڈوجھی بجھارت بجھارتاں اویں دیاں اویں کھڑیئن ہک سوال دا جواب اے ہک سنگتی کولوں تے باقی ہالے تیکر کش نسی آئی کہیں پاسوں وی جواب نئیں آیا۔ ڈو شعر جمشید ناصر سے ایندے جمشید ناشاد سئیں انہاں دے میک بہوں بھاندن۔ پہلے میں ناشاد سئیں انہاں دا ہک ڈوڑا سنوینا سئیں۔ ناشاد صاحب ہونی آکھیا ہے کہ کاف قاضی کھول کتاب ڈسا کاف قاضی کھول کتاب ڈسا اڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے۔ یار پروگرام چس ڈیندا پے تے کو اپنی وال تے شیئر کر لیو۔ پروگرام بہوں مزدار کرینا میں اوندے وچ ہر رنگ پیش کرینا۔ سوائے سیاست دے سوائے یعنی مذہب دے فرقہ دے انہاں چیزاں تو ہٹ کے میں پروگرام کرینا۔ کوئی ٹویسٹ کینی ہوندا آکھسو تاں کوئی لطیفے وی شامل کر سگداں یعنی ایں پروگرام دا مقصد فقط سرکی ماء بولی دی خدمت ہے بیا کوئی مقصد کینی ہر او چیز محمد مصطفی رائی سائیں کیا حال ہے میں ٹھیک ہاں تساں اج لیٹ آئے وے سائیں وسو پائے جیو پشالا بوڑی جڑے تھی وہ تے شالا کچھ نہ تھی وے اچھا گال کریندے پے سے کہ ناشاد سائیں انہاں دا شعر دی

دنیا دا سردار آ گئے تے ہک بئے توں فرض عظیم ڈوہیں میڈے سر توں پانی تار آ گئے ناشاد نماز قضا پڑھسوں اٹھی ادب کروں دلدار آ گئے سردار رائیو خان پروگرام وچ لنگ گئے سفیان بلوچ آدھے ویڈیو سکروچ ہو رہی ہے سئیں شاید تہاڈے کولوں کوئی نیٹ ورک دا مسئلہ ہوسی

اڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے اڈو پاک امام اذان ڈتی اڈو سوہنیاں دا سردار آ گئے ہک وقت ہک بئے توں فرض عظیم ڈوہیں میڈے سر توں پانی تار آ گئے ناشاد نماز قضا پڑھسوں اٹھی ادب کروں دلدار آ گئے ہن اوہ کہدن کہ بھئی ناشاد صاحب نے لائن غلط آکھی ہے کہ نماز توں بعد اہم کوئی کم کوئی نہیں بالکل کوئی کم کوئی نہیں میں ایگری کرینداں ایندے نال لیکن ایندے توں مراد اوندا پیو وی تھی سگدا ہے۔ اس توں مراد اوندی ماء ای تھی سگدی ہے۔ اس توں ہو سگدا ہے کہ اوندے ذہن دے وچ اے تخیل اے ہووے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ اے تاں شاعر دا اپنا تخیل ہے۔ کہ تہاکوں پیو سݙے تاں نماز تروڑ کے جواب ݙیو، ماء سݙے تاں نماز چھوڑ کے جواب ݙیو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہاکوں سݙے تاں ای جواب ݙیو۔ ہݨ ݙیکھو کہ نوشاد صاحب دے ذہن دے وچ ایں ویلے پتہ نی کیا ہے۔ اچھا ایں نوشاد صاحب انہاں دی جیڑھی شاعری ہے نا سئیں کمال ہوندی ہے سئیں۔ انہاں ہک جاہ تے آکھیا کہ او دور ٻیا دور ہا او دور گزر ڳئے۔ او دور بیا دور ہا او دور گزر گئے اے دور بیا دور ہے وفا کون کریندے اے دور بیا دور ہے وفا کون کریندے کیا سوچ کے نکھتی ہے گھروں شام کو کملی ماں اپنی جیا پیار بیا کون کریندے واہ واہ تے واہ واہ تساں واہ واہ نہیں کیتی میکوں چس نہیں آئی میل نیناں دا ہاں اچ اترنا تہ ہے تیں کیتی اپنی دی بار بھرنی تہ ہے میل نیناں دی ہاں اچ اترنی تہ ہے تیں کیتی اپنی دی بار بھرنی تہ ہے دھی پرائیدو جو تر تر تکیندا بیٹھیں دھی تیڈی وی ایں راہ توں گزرنی تہ ہے دوستو پروگرام تھی ویندے بہوں سارا لمبا بجھارتاں میڈیاں ڈوہیں دیاں ڈوہیں بقایا کہیں سنگتی نے میڈیاں بجھارتاں نہیں بھنیاں فرمائشاں وی آونڑیاں تھی گیئن گھٹ کوئی فرمائش کریسو کوئی کوئسچن کریسو کوئی سرائیکی ماء بولی دا لفظ ادا کریسو تاں میں اوندے اتے کوئی گال کریساں تاں چلو پروگرام ایویں تھوڑا جہا لمبا تھی پوسی تاں میں تے ایویں بیٹھ رہے ویسا ساری رات پروگرام چلدا رہے ویسی میرے کو بہوں گالیاں آندیاں نے واہ واہ سائیں جیو پئے، اعجاز تلوکر، اعجاز تلوکر سعودی عرب توں سر پروگرام ݙے دے سئیں، وعلیکم السلام سئیں، اج سانجھ کئیں سنگتی نی کیتی سئیں، نہ کئیں ساݙو شاعری بھیڄی اے، نہ ساݙے نال ساݙے تے کئیں کوسچن کیتا اے تے نہ ہی کئیں سنگتی نے کوئی ٻجھارت بھنی اے، اج پروگرام ایویں ٹھڈا ٹھڈا چلدا پئے جیویں سردی اے اونویں لوک ٹھڈے تھئے ٻیٹھن۔

بجارتاں ڈو گھتیاں آمی رستم چھینا سمر مجید ایڈووکیٹ صاحب سر کیا حال ہے میں بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا مار صاحب سمر مجید ایڈووکیٹ صاحب تھوڑی ذرا نوازی ہے تساں بندہ نا چیز دے پروگرام کو پسند کیتا ہے یہ سارے واسطے وری فخر وڈائی دی گال ہے کہ ساکوں پڑھے لکھے لوگ دادیں دے پین ناصر عباس بٹ صاحب

میٹھا بھرا اے کوئی اے مصطفی چوہدری یو اے ای دبئی توں محمد اشرف اے آدا بے وسدے رہو تساں وسدے رہو ساری سنگت وسدی رہوے منیر قیصرانی صاحب آدے پین گڈ جیو بہت جیو منیر قیصرانی وعلیکم السلام جے تک دل آکھے جیوو وسو پئے لوگ مردے تے جیندے رہندے۔ لوگ مردے تے جیندے رہ ویندن اے تماشے تاں تھیندے رہ ویندن۔ کھیݙ ول ول اوہا کھیݙیندی ہے لوگ۔ پڑ وٹیندے سٹیندے رہ ویندن۔ سر پھرے لوک سر نچاون تاں۔ سر روزانہ کپیندے رہ ویندن۔ ہتھ جو ہک جھا تے نئیں اڈیندا توں۔ توں تاں جھا جھا اڈیندے رہ ویندن۔ ہتھ غریبیں تے کیوں سکیندیں توں۔ ہتھ تاں بھاتے سکیں دے رہ ویندن۔ اچھا اگو آدھے کوئی غزل شزل لکھ پتہ لگے تیڈا ڈوڑے شوڑے لکھیں دے رہ ویندن۔ جمشید ناشاہ سئیں انہاں دا کلام پیش کیتم سئیں۔ غریب بشیر غمخوار سئیں انہاں دیاں کچھ لائناں میڈے ذہن وچ آندیاں پئین کہ میڈے نال نہ اڑ نہیں تاں جو کچھ ہئیں میں وقت کوں ڈس ڈو ٹوک ڈسئیں تے میݙے راہدار اوڑئیں روہ کائے نئیں جتھاں ٹھاک سئیں۔ تخت تے تخت دی تریڑ جیوئیں یک لخت وگاڑ سنجوک ݙسئیں۔ میں جیں کر مچ غم خار پیوم کائنات دیاں نبضاں روک ݙسئیں۔ کوئی سانجھ کیتی ہے غلام مصطفی ارائیں نے

یکا دعاواں تے نہ کھڑا رہویں کیونکہ دعاواں نال کݙاہیں وی سکھڑیاں دور کیونکہ دعا دا اثر تاں تھیندا ہے کہ جݙاں بندہ کجھ آپ وی حیلہ کرے یکا پیراں تے یکا اساں فقیراں تے نہ کھڑ رہویں

دعا دے نال نال کجھ نہ کجھ بندے کوں آپ کوں حیلہ کرنا پوندا ہے۔ میں ہک گالھ نکی جیہی تساں کوں سنڑائی ونجاں کہ جیہڑا اسرائیل دا پہلا پہلا صدر ہئی نا النہان شاید اوندا ناں ہئی۔ ہک یہودیاں دی رسم ہے دعا دی او سال اچ ہک دیہاڑ ہوندی سی۔ او ہک خاص قسم دی دیوار ہے محمد سفیان بلوچ صاحب اے گالھ میں تہاڈے واسطے کرنا بیٹھا سئیں۔ ناصر عباس بٹ صاحب جیکوں پن پن راج کرایا ہا میڈی آس امید کوں بھن ٹر پئے ٹر گئے جیندی ذات تے ڈھیر امیداں ہن او آخر غیر دی من ٹر گئے کوئی سدھ نہیں ابھرن لاون دی جیڑھی ݙینہہ دا میݙا جیڑھے ݙینہہ دا میݙا چھن ٹر ڳئے میݙی وارث جھوک تباہ تھی ڳئی میݙا کر کے ختم امن ٹر ڳئے وارث چھینا من کیرا ٻہوں مہربانی سئیں تساں پروگرام اچ سانجھ کیتی ہے شدت نال انتظار کریندے ہسئیں غلام محمد سپارائیں سئیں تواری ذرا نوازی ہے سئیں محمد سفیان بلوچ میں ہک ڳالھ تک سمجھیندا پیاں ڳالھ کوں پلے ٻدھیں۔ ایہ جیڑھا یعنی پہلا صدر ہئی ایندا اسنعیل دا ایہ اوں دعا آلے ڈیہاڑے سائیکل تے چڑھ کے ویندا پئی دفتر ایندی اکلوتی دھی آئی ایہ گو آلائی ایہ کہ بابا کدے ویندا پئے ایندے سائے کہ بھی میں ویندا پئی ہاں کتھاں ملک حنیف ملک سفیان ایہ کہ میں ویندا پئی ہاں دفتر اوں آکھیا بابا اج دعا دی ڈیہاڑ ہے اج اساں دیوار دے کول ونج کے دعا منگسوں تے میں بہوں ساری چیزاں اللہ پاک ایں منگنیاں ہیں اپنے ایں خدا کنے تا توں مہربانی کر کہ اے اجاز تے لوکاں آدھے کہ تیرا پروگرام سن کے سکوں جمہور دی آواز یاد آویندی ہے سائیں بہوں اچھا پروگرام ہے سائیں او وی تے اساں وی بہوں کوشش کیتی پئے ہیں کہ پروگرام کو ٹھمکاؤں

اوں آکھیا کہ اگر دعاواں نال ملک وسن یا تباہ تھیون ہا تاں اسرائیل کݙوکݙاں تباہ تھی ڳیا ہویا۔ اوں آکھیا او کیویں؟ اوں آکھیا ہزار سال لکھاں کروڑاں مسلمان کعبے دے وچ کٹھے تھی کے اسرائیل دی تباہی دیاں دعاواں منگدن کیا ساڈا ملک اسرائیل تباہ تھی گئے؟ اوہاں کہے سی کئے نی تھیا۔ اوہاں آکھے بس ایہا گالھ میں تیکوں سمجھاونڑاں چاہنداں ہاں وی کہ فقط دعاواں نال کجھ نی تھیندا کجھ نہ کجھ پریکٹیکل وی کرنڑاں پوندے۔ محتاج سائیں ضرور جدوجہد جاری ہے اللہ آپ کی آواز میں مزید مٹھاس پیدا کرے محمد ثقلین جیوو پئے وسو پئے شالا کہ او اپنڑا حال نہ ڈیندا ہا۔ او میݙے حال تے کھلدا ہا۔ او کھل کھل کے ٻݙ ویندا ہا۔ ول ہوش سنبھال تے کھلدا ہا۔ او کیڑھی ڳالھ تے کھلدا ہا۔ تھل فوڈ سیکرٹ دے چیف ایگزیکٹو ملک باقر سیواگ ملک باقر سیواگ ٻہوں مٹھے تے زبردست تے لذیذ قسم دے کھاݨے بݨیندے۔ ایجھے بہترین کھاݨے کہ چس آ ویندی ہیسئیں۔ ملک باقر دا تھل فوڈ سیکرٹ کوں دوستو ضرور ݙٹھا کرو۔ ہووے بارے یار ساوݨ دی کرے یار دعا کیݙی چس ہاسی ست وت سامݨے ٻہہ کے اکھیاں دے ݙیوے پیاس ٻجھا کیݙی چس ہاسی او پھیر کے انگلیاں والاں وچ سٹے یار سمھا کیݙی چس ہاسی ہووے سر محبوب دی جھولی وچ ݙیوے موت خدا کیڈی چس آندی کمال ہے سئیں مزہ آ گیا عباس بھائی ایک ہماری میٹھی زبان سرائیکی کا بہترین شعر سنائیں سرائیکی دا شعر سنائیندے پیا سئیں جویں کیتی ہاوی ابتدا کھلدے کھلدے تے آ ہن کروں انتہا کھلدے کھلدے تے میں آکھئے میں رسدا منا کھلدے کھلدے او کھل کھل کے بڈھ گئے ولا کھلدے کھلدے اس توں چنگا شعر سنڑیندا بیٹھاں۔ اس توں بیا شعر سنڑیندا پیاں۔ اے میں الفت علی ہادی نجفی دی نظر پیا کرینا کہ دلاسے بعد وچ ڈیویں۔ میڈی ہک گالھ سنڑ پہلے۔ دلاسے بعد وچ ڈیویں۔ میڈی ہک گالھ سن پہلے اساں ہک شخص نہیں گالھا ساڈی کائنات گل گئی ہے اساں ہک شخص نہیں گالھا ساڈی کائنات گل گئی ہے محمد مختیار صاحب ناصر عباس بٹ صاحب نے سارے واسطے تھبا پھلن دا ویجے سئیں۔ اساں ممنون و مشکور ہیں کہ اشتر سئیں انہاں دا کلام تھوڑا جیہا پیش کرݨ چا پروگرام ٻہوں لمبا تھی ڳئے محمد سفیان بلوچ ہکو کم کیتا کرو ایکوں اپݨی وال تے شیئر کر ݙتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایں پروگرام کوں ݙیکھ سڳن ایکوں انجوائے کر سڳن تے اپݨی ماء ٻولی دا پرچار کر سڳن۔ گہرے گہرے وہم اچ کیا کیا سوچیندیں وہمی آ میکوں نظر دے آپ کوں اج کل مریندیں وہمی آ تیڈے تہر وپرن دے وچ بھا دے شعلین بھا لگی چولا تیڈا تاں پٹکا تیڈا تاں سڑ گی اے چولا سڑیندیں وہمی آ توں جو آدھیں پیار کر پیار کر بس پیار کر توں ڈسا جو اے تلا پیار کیا کریندیں وہمی آ

پورے وسیب کوں ݙیندا ویٹھاں کہ سردار صاحب ہونا سارے ریگولر ویور ہیں سارے سردار صاحب انہاں دیاں دے وچ خاص طور تے جڑے ویلے الیکشن دے ڈینہہ چلدے پئے ہیں انہاں دیاں دے وچ سردار صاحب اپنے قیمتی وقت وچوں سارے پروگرام وچ لنگھ آندے ہیں اساں انہاں دی فوٹ سپورٹ ڈوہیں دی یعنی التماس کریسوں وسیب کوں کہ جتھاں جتھاں سردار اویس بشیر خان سیہڑ، سردار شہاب الدین خان سیہڑ، سردار محی الدین خان سیہڑ اے ساڈے واسطے محترم ہن، ساڈے محترم بھرا ہن تے انہاں نے جواں مردی دا مظاہرہ کیتے تے جوان بن کے کھڑے رہ گئن۔ انہاں نے ہر پڑ دے وچ سرخرو اللہ پاک انہاں کوں کرے اللہ پاک انہاں کوں ہر میدان اچ کامیاب و کامران کرے وسدے رسدے رہون تے شالا کہیں بد نظرے دی نظر نہ لگنے اللہ پاک نیں ڈگنی رات چگنی انعام کیتی سزا تاں ڈو گھتیاں آویں کہیں سنگتی وی نیں بنیاں کہ نکی جیڈی فیتی فیتان کر گئی چالی گز کپڑا زیان کر گئی پہلی وزارت آئی اے تے ڈوجھی وزارت جیڑی آئی کہ ایو جیڈی زری خسخاس جیڈے کن محل ماڑیاں سٹ گتائی تے اس بیچاری رن اے سائیں ڈوجھی وزارت جیڑی کہ کہیں سنگتی وی نی بنی وزارتاں میں کوئی نی می ڈسیندا پیا کل تک تاں میں بجھارتاں نہ نسیندا۔ احمد خان طارق مرحوم دی آخری غزل سنڑوا کے میں پروگرام دا اختتام کریندا پیاں۔ طارق صاحب ساڈے وسوں دے مہاندرے شاعر ہن۔ ایں لیول دا شاعر شاید ساڈے وسوں تے پیدا نہ تھیوے۔ کہ احمد خان طارق مرحوم نے جیڑھی شاعری کیتی ہے نہ سئیں۔ ݙینہہ لاہݨ توں پہلے ول آوے تے میں اکھیں نوٹ کے ٻاندھی ہاں میݙے ٻاہݨ توں پہلے ول آوے تے ݙر لڳدا اے بھاݨے بھک تے ہن بھک ڈھاݨ توں پہلے ول آوے تے متاں طارق جٹیاں ݙیکھ گھنن ہنج واہݨ توں پہلے ول آوے آخری غزل دے چند شعر۔ تاکہ مرحوم دی روح تاں موجود ہوسی کتھے نہ کتھے تاں کم از کم طارق صاحب کوں سکون ملسی کہ ساڈا کلام پچھوں پڑھیندا پئے لوگ ایکوں محمد حسین جاہ مادا پہ سوئی جواب غلط ہے سی اے جواب ٹھیک کوئی نہیں سی بجارتاں ڈوئیں دے ڈوئیں ہوئیں واقع ہیں میں کال والے پروگرام دے وچ شامل کرے ساں میڈے خوابیں دی شادی ہائی نظارہ ہا نیویں آیا غزل کوں محسوس کریسو اپنے تے طاری کریسو وت غزل دا مزہ آسی کہ میڈے خوابیں دی شادی ہئی نظارہ ہا نیویں آیا وڈے سوہنے میراسی ہن تماشہ ہا نیویں آیا میں پاگل تاں نیویں تھی گئی نچاں لوکیں دی آدھل وچ ہکا تیڈی شرارت ہئی تقاضا ہا نویں آیا تاں محمد سفیان تیݙی نظر پیا کرینداں کہ نوی آ کے ݙٹھا جانی ہنجھوں دے پاک جوڑے کوں نوی آ کے ݙٹھا جانی ہنجھوں دے پاک جوڑے کوں چٹے چولے تے ناباں ہن سالارا ہا نویں آیا میݙے چودھار لوکی ہن

کمال دی لائن ہے سائیں منور حسین جام صاحب، محمد سفیان بلوچ صاحب، مختیار حسین صاحب لائن ڈیکھسو سیں کہ نیلی آ کے ڈٹھا جانی ہنجھوں دے پاک جوڑے کوں نیلی آ کے ڈٹھا جانی ہنجھوں دے پاک جوڑے کوں چٹے چولے تے نہ باہن ہائے ہائے ہائے چٹے چولے تے ناباں ہن سالارا ہا نوہیں آیا تے آخر لین ڈیکھائے کہ ڈوہیں دے خواب سانجھے ہن ڈوہیں دی مونجھ سانجھی ہئی ڈوہیں دے خواب سانجھے ہن ڈوہیں دی مونجھ سانجھی ہئی میڈا طارق بیا کیڑا سہارا ہا نوہیں آیا میڈے خوابیں دی شادی ہئی۔ نظارہ ہا نویں آیا وݙے سوہݨے میراثی ہن تماشہ ہا نویں آیا کیا خوبصورت کلام دے یعنی خالق ہن سائیں عبدال مرحوم احمد خان طارق صاحب ہوں جیو پے وسو پے شالا آخر دتے محبت دا پیغام دیندے ہویاں میں اپنے پروگرام کو اختتام کرے ساں سب تو پہلی جڑی گال ہے کہ رلے رہے کرو جھیڑے مکاؤ محبتاں ونڈو۔ دی شئے نئیں۔ نفرت کرݨ سانگے پروگرام شروع کیتا ہے۔ پروگرام مکائی بیٹھاں۔ آخر تے محبت دا پیغام ݙیندا بیٹھاں کہ محبت کرݨ دی شئے ہے۔ نفرت کرݨ دی شئے کوئنی۔ محبت یک طرفہ تھی سڳدی ہے۔ نفرت یک طرفہ نئیں تھی سڳدی، نفرت ہمیشاں ݙوہاں سائیڈاں توں ہوندی ہے، تساں تجربہ کر گھنڑا ہے، تساں کہیں کولھ نفرت کرݨی شروع کرو، پرلا تہاݙے کولھوں پہلے نفرت کرݨ دا وعدہ ہوسی، تاں ایں واسطے جݙاں دوست ساݙے پیج تے نویں ہن ساݙے پیج کوں فالو وی کرائے تے ساݙا یوٹیوب چینل وی اسے ناں دے نال ہے اوکوں وی ضرور ݙٹھا کرو۔ تے میݙے ایں پروگرام کوں سردار ذوالفقار خان سیال صاحب نویں شیشے نویں شیشے سمجھ نی آئی سئیں اے کیڑی بجارت دا تساں جواب ݙتے سئیں اگر تاں بجارت دا جواب اے تاں بجارت دا جواب اے غلط اے سئیں کیونکہ نکی جیڑھی فیتی فیتان کر ڳئی تے چالی گز کپڑا زیان کر ڳئی۔ اے ایں بجھارت دا جواب کوئے نی سئیں۔ ڈوجھی جیڑھی بجھارت ہئی سئیں او ہئی سئیں کہ نکی جیڑھی ذری نکی جیڈھی ذری خسکاس جیڈھے کن تے مال ماڑیاں سٹ گھتے حرام زادی رن اے ہے سئیں ساڈی ڈوجھی بجھارت اے ڈوہاں بجھارتاں دا جواب فٹ نی تھیندا سئیں اے جواب غلط ہے سئیں۔ آپنڑے میزبان عباس سواگ کوں کل تک ڈیسو اجازت انشاءاللہ مرشد ساڈے پاسے سگنل کائنا ہن۔ نیٹ تے تہاݙے پروگرام دی سک ہوندی ہے ساکوں محبتاں سرکار دیاں جا محسن مہربانی یونس خان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی او پے مرشد کل نو بجے انشاءاللہ دوبارہ اسے جھا تے اسے پروگرام وچ پروگرام تھل ثقافتی جھوک کوں پاکستان دا کیا سرائیکی ماں بولی دا نمبر ون پروگرام بناونا ہے ایں پروگرام تہاڈی محبتاں نال تھی سگدے کہ دوست سارے اپنی وال تے کوئی شیئر کر دیتا کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایں پروگرام وچ آ سگن ایں پروگرام کو دیکھ سگن اپنی ماں بولی دا محبت دا ثبوت دیتا کرو پاکستان زندہ باد